Lal Chungnunga chuan a ngaizawng em em a, nupui ata neih a duh ta hial a. Ṭankham Lalpa Lal Chungnunga'n a ngaihzawn thu hi a tirah chuan mite'n an hre lem lo va, an lo hriat pun takna chu Lasi zawl ṭhinte thusawi aṭangin a ni a. Hetih hun lai hian pasal ṭha te'n Lasi zawl an ching ṭan tawh a, an zawl ṭhin zinga lar ber chu Ṭankham Lasi nula hmelṭha leh zei tinchhingi a ni a. A zawl tawhte chuan Tinchhingi hmelthatna leh duhawmzia hi hahip in an sawi thin a, hla ah te chawiin an sa ler hle thin a ni. Tinchhingi an phuahna hla pakhat chu Chan ah Tinchingin mual hawih, A ngen in a ngen e, a ngen e, awiin awi e

Chawngtin lerin a duh mahna tiin a lakah tlak tlawm tumin an bei theuh a. Hetih lai hian Lasiho chuan an lalpa nupui atan an lo hel ve bawk a. A u Liana chuan a far nu Ṭankham Huailal lal chung nunga neih tir phal turin kawng hrang hrangin an thlem thin a. Liana chu a mang angin awmdan pawh a thiam loh phah hle a. Lasiho chuan chawngtin ler i u, Lianchia chu a rilru hneh ngei tumin eng lai pawhin an zim buai reng a, a mu mang lam thlengin an zar buai a. Lianchia chuan a far nu a hmangaih ngawih ngawih Lasi Lalpa han neih tir ngawt chu a rem ti thei si lo va, Lasiho lah chuan beidawng duh lovin kawng hrang hrangin an hel reng a, Liana rilru hneh tumin thil tha an neih hrang hrangte an tawk darh a. Zan khat chu Lianchia mumangah chuan Lasinula hmeltha Lian Sailavi an tih chu a lo inlar ta a, Lian Sailavi chu a hmeltha in a zei si a. Liana chuan, Liana chu a mal chungah chawiin duat em em hian a chul heuh heuh reng a. Chutia a chawi vel pah chuan, Liana, kan ṭankham lalpa Lalchung nunga nupui atan i far nu hi min pel a, i dam chhung hun nuam takin i hmang dawn nia. I far nu, Chawngtin Leri pawh nuam sa takin a awm ang a, ramsa zawng zawng te Lalnu ah kan siam ang, a ti a. Lianchia chuan, Lian sai lo i chu thla hlel hle mahse rem a ti hlei thei chuang lo va. Lianchia mutui lai chu a mumang avang chuan a harh zawk a, mak a ti rilru hle a. A zan leh ah chuan Lianchiamu mangah chuan Lasi nula hmeltha Liansai lo i chu a rawn in lar leh a. Lianchia chuan a rawn Lianchia chu a rawn chawi mu leh ta a, Liana, Liana, i far nu chu kan lalpa nupui atan kan neih rem ti mai erawh khai. Sa hrang sa hrang mi hrang that ah kan siam ang che. Bu leh bal thleng in mal kan sawm dawn che nia. I thlah te thleng in mi lu sa lu hawn ah kan siam ang che. I damlai hun nuam sa takin i hmang dawn nia, a ti a. Lianchia chuan rem a ti thei chuang lo va. Zan thumnaah chuan Lasi ho chu an rawn thawk rip hle a. Lianchia rilru hneh ngei tumin an phe sauh sauh a. Lianchia mumangah chuan an inlar leh ta a. Liana, Ṭankham Lalpa Lalchungnunga nupui atan i farnu chu Min neih tir phal mai erawh khai, chawng tinleri pawh nuam sa takin kan siam anga, ramsa zawng zawng te Lalnu atan kan siam dawn asin. Ama aman atan i duh duh chhiar la kan pe ang che. Ramsa ruam khat khat tawk kan pe ang che. Kan vawkpasut nghak nghalphu sen a ngho ringawt pawh them tleng chen kan pe bawk ang che. Chubakah chuan kan se chal lian ber kan pe bawk dawn che nia an ti. an ti a. Nasihau vek chuan, Lawm thusawi nan si lai leh, a mu hrai khat kan pe bawk ang che, an an la ti leh zel a. Lianchhia chuan a ngaihtuah vel a, chutianga tam sa han kah chu a chak ta hle mai a. Chu a chhapa Ramsalian leh ropui kaptu nih chu a chak zual a, Aw, a han ti ta ngawt a. A tuk zingah chuan a mumang kha a hre chhuak hmasa ber a, ring ang reng. Ring chiah ngam si lovin a thep a thep a, a chang leh mumang mai mai te chu a tak tak pawh va ni suh a'n ti vel thawn. A mumanga aw a'n ti ngawt mai te chu a inthiam lo hle a, a inthiam lo rilru ang reng takin inthiam lo rilru ang reng takin a awm a, a mumang chu a sawi chhuak ngam lova chawngtin leri chu an lak mai. hlau rilru tak chungin a veng ta zel a, a u in a ven tlat avangin Lasi ho chuan Chawng Tinleri chu an duh hunah an la thei mai bik lo va, lak ngei tumin an hel reng thin a. Tukhat chu an sum hunah Chawng Tinlerin buh a deng a, Liana chu in chhungah a awm a, chutih lai chuan Chawng Tinlerin, Ko Lian a tih ri leh suk han tlu ri bawl hi Liana chuan a hria a, rang takin pawnah a tlan chhuak nghal a. Pawn a chhuah pahin Chawngtin ler a ti zui nghal a, Chawngtin ler hi chu hmuh tur a lo awm tawh hauh lo mai a, an sumah chuan silai leh a mu a lo awm teuh a, mak a ti hle a, Chawngtin ler hi zawng chuan beidawng takin a hawi a hawi ta ringawt a, a mumang chu a hre chhuak a. Lasihavin an la ta ngei a ni tih a ring nghet ta a, a lungleng awmngaihna hre lo chu a van a van ta mai a. Chawngtin leh ri hmuh leh beiseiin Lianche chu a vak a vak a, a hmu thei reng reng si lo va, ram a kal naah te chuan sa chi hrang hrang hi kah rem tak takin an rawn in lar thin a. Lianche chuan Chawngtin leh ri man atana Lasiho pek a nih a rin avangin a kap duh thin lo va. Vawikhat chu a thiante nen Ṭan tlanga ram vah zai an rel a, Ṭan ramah chuan ram an vak ta a. Lianchea chuan Chawngtin ler i hmuh beiseiin Ṭan kham kar leh ngawpui hmun biru lai apiang chu a fangin a nau chu a zawng a zawng a. Ṭan kham kar zawng zawng a fan zawh hnuah pawh chuan a hmu zo chuang lo va, a beidawng chu lungpui tauh lawtah chuan a ṭhu a, sapel zai pawh rel thei lovin Hnah a tum a, a zai ta veng veng a, suih lung len ni takin zeitin lo awm che maw? Ka kawm bawih luai chawng i tiin a tap zawih zawih a, chutia lungleng taka zai vel lai chuan Chawngtin Leri chuan a lo hria a, a u chu hla bawkin a rawn chhang ve ta a, suih lung len ni takin zeitin ka lo awm lo ve, lurhpui leh ṭan darah nitin ṭahzai ka rel e,

Chawngtin Leri chuan, Ka u lian, ramsa te hi lo kap chin rawh khai. Engati nge i lung nih loh viau ni? I phalna ngei a kal ka ni alawm, tiin mittui sur zung zung chungin a sawi a. Chuti tang chuan Lianchia chuan sa te chu a kap duh leh chan ta a. Lianchia mum a ngah vek chuan Lasi ho chuan a nau chu ngaihtuah lutuk lo turin, I nau chu lurh leh chan tlang lal nu, zu leh sa, Zu leh sa chena hna pawh thawk lova awm a ni alawm tiin an hrilh thin a. Lianchian a nau a ngaihtuahna te chu a reh hret hret a, ramsa te pawh a kap duh leh ta a. Ramsa a ka duh tak atang chuan a hlim leh ta a. A sa kah tur te pawh chu chawng tin ler in a rawn khalh sak fo va. A thlah te thlenga sa kap theih leh kuthmui bik turin an tiam ta hial a. Lianche chu sa a kap thei hle a, sa chi hrang hrang hi nitin pahnih pathum a kap ziah a, an inah chuan sa ruang a lut dawt zut reng mai a. Lasi ho chuan an lo tiam tawh angin chawng tin leh riman atan nghal phu sen pek an tum ta a. Zan kha chu Lianche mumangah Lasi ho chuan, Kan vawk pasut nghak kan pe tawh ang che an ti a, a lo chana hmun tur te nen lam an hrilh a, a tukhua a lo var chuan Lianche chu Nghalphusen kap tur chuan ramah a kal ta a, a mumang lama la si hovin an lo hrilh lawk ang ngeiin dai bul maiah thing bul ṭan chhanin Nghalphusen chu a lo chang ta a, la si ho chuan thatho leh phur takin Nghalphusen chu an rawn khalh ta a, kal rawh kal rawh Lianchea thangtin chhuah nan an ti a, a ṭhenin a mawngah an nam ṭang ṭang a. Lianchia chuan an thawm a lo ngai thla reng a, a hlim rilru hle mai a, la si thenkhat chu la si thenkhat chu an zai a, an lam dah dah hlawm a, nghal paha nghal paha tha ram tin fang, a khaltu chawng tin ler i, a khaltu chawng tin ler i, Lianchia run ah thang hleitlung e an ti a. Nakin deuhah chuan Lianchia chuan Nghalpusen chu a hmu thei ta a, Nghalpusen chu a lam panin muang changin a rawn kal ta buk buk a, a len em avangin a rawn khat phei mup mup mai a, a nghaute chu a sei thain them tleng chen zet tur hi a ni a, chutiang anga Saropui leh hming thangkaptu han nih nawm dan tur te, miten an sawi dan tur zawng zawng te chu an dawn khawm a, a lawm lutuk chu a nui ta mai a, chu velin Nghalpusen chuan. Hawk a ti a, a kah phak lo a tlan sawn ta daih mai a, Lianchia chuan a ui hle mai a, a tap lo chauh a, Lasi ho chuan, I ha lo ti lang tawh reng reng suh ang che, kan han khalh leh pauh a niang chu an han ti a, Ngalpasen lah chu a khalh tha duh lo hle mai lehnghal a, Lasi ho chuan an um dan pangai te bawkin, Kal rawh, kal rawh, Lianchia thang tin chhuah nan, kal rawh, kal rawh an ti a, Ngalpasen kal tha duh lo chung chung chu. A thenin a hnung lamah an nawr a, a thenin a bengah an pawt a. Nakianah chuan Lianchia lo chahna bul chu a rawn an rawn khalh thleng leh ta hram a. Lianchian a an hmuh chu lawm nasa lovin a lawm leh ta a. Chutiang ang sa ropui kaptu nih nawm dan tur te chu a suang tawh a. Kah tuma a silai an chawi chiah chu a insum zo leh ta ngang lova a nui leh ta a. Chu ve leh a hma ang chiah bawkin hawk a ti dut a, rang mang khengin kawng thlang lamah a per bo leh ta daih a. Chumi tum chuan sadang pawh kap lovin a haw ta a, Lianchia mumanga lasi ho chu an rawn inlar leh ta a, naktuk ah lo chang leh la, kan vawk pasut nghak chu rawn khalh kan rawn khalh leh ange, i ha lo ti lang tawh reng reng suh ang che, tun tumah i kah loh chuan kan khalh sak thei tawh lo vang che. an ti a, a tukhua a lo var a, Lianche chu nghalphusen kah ngei tumin daithlang lamah a kal leh ta a, thingbul beh chhanin nghalphusen khanah chuan a lo chang leh ta khiau a, Lasi ho chuan a hma ang bawkin an vawk palian chu an rawn khal leh ta a. Lasiho zaithawm leh nghalphu senthawm ri hruam hruam te pawh chu a hre leh thei ta a, a hlim lutuk chuan aha a tilang palh leh ang tih a hlav a, a insum leh ta chang chang a, Lasiho thawm chu a rawn hnai zel a, kal rawh kal rawh Lianchia thang tin chhuah nan an tih ri te pawh a fiah deuh deuh a, an hlasak Nghalpaha tha ram tin fang, a khaltu chawng tin ler i, a khaltu chawng tin ler i, Lianchia runa thang hleitlung an tih te chu Lo zawmpui theih tur khawpin a chiang tawh a, Nghalphu sen pawh chu kawng khat tlatin a rawn kal leh ta ngut ngut mai a. Lianchel chuan tun tum chu a kah hman ngei tawh ang tirilru ka kah hman ngei tawh ang tirilru chungin a silai chu thingbul beh chhan meuhin a tin ta a, a chengte chu a han kau a, a hmehper dawn lai tak chuan a thinlung lawm leh hlim lutuk chu a insum zo leh ta lova, a then leh sak a, a haw. A hawi nghal chu tlem a lang palh leh ta hlauh mai a. Chu ve leh nghal phu sen chuan hawk a ti a, hmuh hman loh khawpa rangin a zuang per bo leh ta daih a. Lianchia chuan a ui lutuk a, a chuan per bo na lai te chu thil thli far zawih zawih chungin a thlir ta vawng vawng a. Nasiho chuan, Lianchia, i chan tur a ni lo a ni ang, tunah chuan khal leh ngaihna a awm ta lo, an ti a. Lianchia kah tak loh nghal phu sen chuan. tlatna hmun a sawn ta daih a, Lasihau pawh chuan an khalh peih ta lo va, Ngalpusen chu chawi zauhah a lut a, a len that chung chuan bik em avangin a sul hnu te pawh chu a pe hen hun zel a, a chanchin an sawi zel na ah chuan Pasalṭha hmingthang khualtu ngam tawn a that tu kha niin an sawi. Ni khat chu Lianchia mumanga lasi ho chu an rawn inlar leh ta a, naktuk chu kan se chal lian ber leh tha ber, a ki pawh ropui ber kan pe dawn che a, nui hauh suh ang che, i nuih chuan i kap thei lo vang an rawn ti leh ta a, a tuk zingah chuan hlim leh eng thawl takin lasi hovin lo chang rawh an tihna hmun kawr ruam kawr ruam rai zawl lam chu a pan leh ta a, a duh tawk a insiam remin sakhanah a lo chah A lo chan lehna tur te chu a siam a, tum pangchal chu a lo chang khiau a, Lasiho chuan tum pangchal chu an rawn khalh leh ta a, a kal tha duh lo hle mai a, a hnung lam atang te chuan an rawn nam laih laih a, kal rawh kal rawh Lianchhia thang tin chhuah nan, Lianchhia thang tin chhuah nan, kal rawh kal rawh an rawn ti laih laih a, hla an sa a, an zai dal dal reng bawk a, Mualchhip chhuak tlangval phel rawh chawisa. Phelraw chawi sa ti Phelraw chawi sa sa tin leng kap e, tiin an zaithawm leh awrei te chu lian che chuan a lo ngaithla khiau a, a lawm lutuk chu a nui lo chauh hi a ni ngawt a, nakin deuhah chuan an thawm mai ni lo, anmahni pawh chu a hmu thei ta a, tumpang chal chu a lian tha in a ropui hle mai a. A lo suang tawh a phak bak aia ropui a ni a, a ki te lah chu a mawiin a zar dur mai bawk a, a ki fim nalh dangdai dan te chu sawifiah hleih theih pawh a ni meuh lo va, far fim ai pawhin a fim hnu mawi zawk a, a ki leh ki inkarah te chuan chhimbal hi a zam kual raih a, zun a nei alawm tih mai tur. hian a kiro puina chuan mi a hip bet tlat a, a chal chuar nung mai leh a ir fual duai mai hmuhnawm zia chu sawi hian a siak loh a ni ber mai e. Chutianga sechal khirh mawi dangdai tak chu Lianche chuan la hmu ngai hek lo. A silai a tina kahna chang pawh hre lovin ka ho hian a lo thlir reng ringawt mai a, tumpang chal ropuina chuan a bual a hi a ni ber mai a, hmuhnawm tih leh hlauh. Mawhnawm tih leh hlauh kawp chungin chi deuh dukin a lo thlir a, chutiang sakaptu nih ropui dan turte chu a dawn vel a, a thinlung chhungah chuan a inthum rawn dup dup reng a. Tumpang chal chuan a zawn a rawn thlen chuan kahna chang pawh hre lovin chil thli tla dawnin a lo thlir liam ta ringawt a, an harh chhuak a, ka an tum leh meuh chuan a lo kal liam dawn ruai tawh a, kap lovin a thlir liam ta ringawt a. Lassie ho chuan a khalh chhuah harsat vei nen tiin an hau laih laih a, Lassie chuan an rawn khalh let leh a, kal rawh kal rawh Lianchhia thang tin chhuah nan, Lianchhia thang tin chhuah nan kal rawh kal rawh an rawn ti leh ta tham tham a, Mah chhip chhuak tlangval phel rawh chawi sa sa tin leng kap e tih hla sa in an zai dal dal bawk a, Lianchhia bul an rawn thlen dawn an rawn thleng dawn hnai ta a, an che vel pawh a hmuh theih tawh. Lianchel chuan ngun takin a lo en kiau a, kah ngei tumin a lo tin ran a, tumpang chal chu a kal that duh loh em avangin Lasi ho chuan a hnung lam atang te chuan an rawn nam leh laih laih thin a. Lianchel bul hnai an rawn thlen dawn chuan thahnem ngai deuh mai hian Lasi zinga tar ber chuan tumpang chal chu a han namsai ngar ngar mai a, a chang nasal tuk chu a chang vawih ta tuar a.

Tawng leh nuih te hi an duh ngai lo, mal mal a sawm love an ti thin zu nia, lasi ho te leh la Lianchia te chhung chu an inti tha deuh deuh va, Lianchia chuan an lo tiam ang ngeiin Nghalpu sen leh Tumpang chal chu kap ta lo mahse Sadang chu a kap a kap a, Chawngtin leh Ripawt chu an in lamah te chuan a len vel pawh an rem tihsak bawk a, an in lamah chuan a leng a leng ve thin a ni. Chawngtinliari chu a nau awm lai chu Chawngtinliari chuan a nau awm lai chu a kalsan dawn reng rengin, Ka nau hi lo en miah suh ang che u, a ti ziah thin a. Vawikhat chu lo en miah suh u a tih ziah avangin an en sak chak tlat mai a. Chawngtinliari zunram thiar lawk hlanin a nau chu an lo en ruk sak ta a.

A lungleng chuan awmngaihna pawh a hre thin lo va, rei tak an kawl hnu pawh an rei tak an kawl hnuah pawh mihring a ngaihna a reh theih tak loh avangin Laseho chuan chawngtin leri mit chu an herh tun sak ta a, tichuan mihring a ngaihna pawh chu zawi zawin a lo reh ve ta a ni. Chawngtin leri chu ramsa zawng zawng lal hnuah a awm ta a, lurh leh chan inkarah hian puan a tah thin a, vawmur leh Peng leng ten a puan an ban sak thin a ni an ti. Lasi ho chu an thu tia ma rinawm a Lasi ho chu an thu tia ma rinawm a an ngaih avangin chhak chhuak ho chuan lurh leh ṭan hi an biak phah ta a. Pi Pu te ngaih danah chuan ramsa zawng zawng te Lalnu chu chawng tin ler i a ni a. Ramsa ho zawng zawng hi a siam leh enkawl ah an ngai ta hial a ni.